بەناوی خوای گەورە بەڕێزان دەمەوێت هەندێک ئامۆژگاری گشتی بۆ خوێندکارانی خوێندنی باڵا و یاخود بۆ ئەو تەلەبانەی کە توێژینەوەی زانستی دەکەن لەم ساڵی خوێندندا ڕوون بکەمەوە اینجا ئایوان کە تۆ تەلەبەی قۆناغی چوارەمی کە لە زانکۆ پێویستە توێژینەوەی زانستی بکەی یاخود لەگە دەرسەکان بێتە لە توێژینەوەی زانستی یاخود تەلەبەی ماستەر و دکتۆرای کە لە مانجی دا دەست دەکەی بە خوێن نەکرد ڕاستەوەی ئەوەی ئەم دەمەوێت تەرکیزی لەسەر بکەم لەو ڤیددیوە ئەوەیە کە هەوڵ بدەن ئیستیفادە بکەن لە لەوانەی کە سەرپەرشتی توێژینەوەکانتان دەکەن ئەگەر تۆ تەلەبەی قۆناغی چوارەمی بەڕاستی بە جۆرەی زانیارەکانی منەوەندیکە من لەیبزانم هەفتانە تو پێویستە ئەو مامۆستایی کە سەرپەرشتی دەکا بیبینی هەموو هەفتەیەک بەدرەوەی ئەوە ژێکەکە وەکو دەرسەکانی تر تۆ لە کۆتایی ساڵدا هەڵسەنگانمت لە بۆ دەکرێ و ینی پێویستە بە ئەو بابەتێکە هەڵت بژارت و یاخود بۆ دیاری کراوە توێژینەوە کرد لەسەرکردبی یاخود کۆمەڵێک کتاب و سەرچاوت خوێندبییتەوە و راپۆرتێکی ڕێکوپێک و تێوتە سەرت ئامادە کردبی و واجبە لەسەر مامۆستاکەت یاخود سەرپەرشتیارەکەت هەفتانە ببینی واجبە لەسەر تۆش هەفتانە بەرەو پێشتونێکی ئەگەر کەمیشبی حەد بێت دەربارەی بابەتەکە ئەنجا خوێندنەوەیە ئەجا یاخود وانەی پراکتیکیە و بە هەر شێوەیەک بۆیە گرنگە ئەوە بزانن هەم ئەکو هەم مامۆستا هەموەکو هەموەکو سەرپەرشتار هەموو ژۆکو تەلەبە ئەگەر بەڕاستی توش تەڵەبێکی خەمخۆری و مامۆستاکە دوو هەفتە سێ هەفتە مانجی یەکە مانجی دووەم هیچ چای بەتو نەکەوت و هیچ ئامۆژگاریەکی نەکرد و هیچ پرۆگرێسێک نەبوو بزانە کەم تەرخەمی لە مامۆستاکەیە پێویستە تو بە دۆداچوون بکەیت بڕۆی مەسەلەن پەیوەندی بکەی بە مامۆستاکەتەوە بە سەرپەرشتیارەکەتەوە گەر ئەو وەڵامی نەداوە بە بەشەکەتەوە بەش وەڵامی نەداوە بڕۆی بە سکوڵ و فاکەڵتی و تا دوای ئەنی پێویستە تو بەخەم وەرگرتنی زانستەکەی خۆتەوەبی وەگەر ناشزانی بڕۆ پرسیار بکە لە سەرۆک بەشەکەت یاخود لە کولەکەت واجبە لەسەر ئەو سەرپەرشتیارێ من لە هەفتەیەکدا یاخود لە مانگێکدا چەند جار من ببینیت بۆی تۆ بزانی یاخود لەگە مامۆستاکەت بوو بە هەمان بە هەمان شێوە مامۆستاکان ژانی پێویستە و تەلبانە ببینین بۆ یەکە لە کۆتایی ساڵدا پرۆگرسەکە بۆ جۆرە نەبوو کە مامۆستاکە دەیەوێت یاخود کە تەلبەکەی استفادە لە مامۆستاکەی نەکردوەر کەسە و ئارگومنتی خۆی پێوی ئەوەشی کە گرنگە بەڕاستی دەبێت سەرپەرشتیار لە سەتایی توێژینەوەکاندا ڕێنمایی و ڕێنیشاندەری تەلەبەکان کا بە تایبەتی لە قۆناغی چوارمدا ئەو تەلەبانێک کە دێنە بەردەستان بەڕاستی لەوانەیە نزانێت توێژینەوەی زانستی چۆنە نەزانێت چۆن توێژینەوەی زانستی دەخوێندرێتەوە چۆن دەنووسرێت بناغە گشتیەکانی چین و حتا لەوانێ نەزانێت چۆن کتابێک یاخود چاپتەرێکی دەخونتەوە و چۆن سەمەڕایزی دەکەن بۆ پێویستە ینی سەتای کۆبوونەوەکان و میتینگەکان بەوە بیت کە مامۆستاکە ئەو بناغە گشتیانە بە تەلەبەکانی بدا و هەروەها چۆنیەتی فۆرمات کردن و نووسین و ڕێخستنی ئەو ئەو راپۆرتە یاخود ئەو ئەو ڕاپۆرتە بچووکی کە لە قۆناغی چوار پێشکەش دەکرێت پێویستە و ئەوانە بە بە جوانی ڕوون بکرێتەوە لە بۆ تەلەبەکە و ئەو کاتە ینی شەکە ئاسانتر دەبی بۆی لە دواییدا ینی فۆکەس بکرێت یاخود تەرکیز بکرێتە سەر ناوەڕۆکە سەر ناوەڕۆکە زانستیەکە و ئەو بابەتش کە مامۆستاکە دیاری دەکە یاخود سەر بەشتارەکە دیاری دەکە دەبێت سەرپێرشتارەکە بۆ خۆی ینی پاش لە بابەتەکە گەیشتبی و بە جوانی بۆیان ڕوون بکاتەوە و هێڵە گشتەکانی ئەو ئیشەی کە دەکرێت لە پێش چاویبی بۆی تەڵابەکان ینی ون نەبن لەنا ئەوی نەزانن چی بکەن کاتێک بنووسن چۆن بنووسن چۆن تێبینی بنووسن کە تۆ قسە دەکەی و ئامۆژگاری زانستیان دەدەیت تێ چی بکەن بەس گوێ بگرن یا بنووسن بە شێکی لەوانە دوایە بۆ خۆیان ینی پارافرێزی بکەن و بە شێوازی خۆیان بینوسنەوە لە ناو ڕاپۆرتەکە یاخود نە هەمان قسەش ڕاستە بۆ ئەوانەی کە خوێندنی ماستەر یاخۆ دکتۆریان هەیە بە تایبەتی ئەوان لە بدایەتدا بە کۆرسات دەست پێ دەکەن زۆر زۆر گرنگە ئیسفادەی کامل لەو کۆرسانە بکەن هەر مامۆستایەکیش هەر دکتۆرەشی بەڕێز یاخود پۆفیسۆرە دێ محازڕت پێدرێ گرنگە گرنگە شتی لێەوە فێربی بەڕاستی ئەو کەسەی کە دێتە ژوورێ ئەتۆ بەڕاستی بە تایبەتی کە ماستەر یا دکتۆرا دەخوێنی هەدەفی تۆ دەبی ئەوە بی کە تۆ فێر ببی دکتۆرێک دێتە ژوورێ بەڕاستی نازانم سیمستەرە یا دوو سیمستەرە چەند دەخوێندنەکەتان بەڵام ئەگەر دە هەفتە دەرست پێ برێ دەبی لەو دە هەفتەیە ئەو دەرس پێ بڵێ ئەو وانەت پێ دەڵێ وایە ئەو نەهاتیتە ژوورەی گوێ لە تو بگری ئەگەر مامۆستایە کاتی بەو نیازەی هاتیە وڵا کاکە ئێوە تەلەبی لەمەدا تەلەبی خوێندنی باڵان و هەموو شتێک لەسەر خۆتانە و ئەو شتانە و ئەمن هەر هاتی مەبزانم چی دەکەن و چی ناکەن و چی بخوێنینەوە هەندێک لەو قسە باق و بریقانە بەڕاستی وانە تۆ کە دانیشتی تۆ تەلەبەی بەڕاستی تو خوێندکاری تاوی لە ئێستادا یعنی کەواتە تۆ یەکێک دێ ڕێنیشان دەرتە فێرت دەکە هەتا لەو پرۆسەیە تەواو دەبی پێویستە لە هەموو حازڕەچی ئەو مامۆستایە کە دێتە ژوورێ بە پاوەرپۆینتە بە PDF بە لێکچەر نۆتە زانیاری بداتە تو وازحە ئەنجا لە دواییدا ئەسایمنتت هەیە ئەکسەسایزت هەیە و بابەتێکی ترە بەس ناکرێ مامۆستا بێتە ژوورێ کاک فلان کەس هەفتەی دابێتەوە لەسەر ئەو بابەتە پازدە سلایدمان بۆ حاضر کە و هەفتەی دوایەوە مامۆستا فلان کەس تۆ سلایدمان بۆ حاضر کە لەسەر ئەوە هەفتەی دوایەوە ئەو پەیپەرم هینا بیخوێندنەوە و سەمەڕایزی دەکەین و نازانم چی و نابی بەڕاستی بەتایبەتی لە قۆناغی ماستەر تۆ دەڕۆی ئەو بابەتانی کە تەرخان کراوە لە بۆت دەبی بە چڕ و پڕی ینی بڕۆی مامۆستاکە بڕوە شتێکی وا حاضر بکات کە و تەلبانە ئیسیفادەی لێ بکەن لە هەر بابەتێکە و تەلەبە نابێ عنی لێبگەڕێ بە تایبەتی لەو دنیا دیجیتاڵی ئێستادا مامۆستا بێتە ژورۆ بە بێوە ئیسیفادەی لێ بکە لە دوای مامۆستاکەشەوە یعنی تۆ ئەو هەموو سەرچاوە زانستی هەیە ئەتەرنێتی دەتوانانی خۆی بگەڕی زانارەکان ینی بەردەست دەتوانانی خۆ دەوڵەمەند بکەیت بۆیە زۆر گرنگە ئیسیفادە لەوە بکەن و زۆر گرنگە ینی بەدی قەتەوە جۆ لە مامۆستاکانتان بگرن ئەگەر هەڵەیەکی زانستی زەق هەبوو مێڵن بەسەریاندا بڕوە مەرز نییە بە سلوبەکی ناشرین ئاگاداریان بکەیەوە بەس کە زانیت مامۆستایەک هاتیە دەرسە توێدەری لە قۆناغی ماستەر یاخود دکتۆریا باسی شتانێک دەکات کە ئەکسپار بووە و کەسە ئەبدەیت نیە تو توێژینەوەی زانستیت کردیەوە تێبەتی لە قۆناغی دکتۆرا بۆ نۆ تۆ تەلبی دکتۆرای لە کاتی ماستەرەکەت و دوای ماستەرەکەت و بووی بە ئەسیستان پرۆفیسۆر و هەندێک توێژینەوەی زانستیت کردیە سیر دەکەی و کەسی دێ ینی وانەت پێ دەڵێ لەوانەیە لە زۆر بابەتدا بەقەت تۆ زانیاریەکانی ئەبدەیت نەبی بەسلوبێکی جوان بە ئیمێڵک یاخود لە دوای وانە یەکەم یاوانەی دوم دەکرێت بڕۆی هەڵەکانی لەەوە ڕاستکەیەوە بۆی نەڕوا بەسەریدا بۆی هاوڕەکانیشت فێر ببن بۆ یوانەشی کە لێ دانیشتینە فێربن یاخود مامۆستاکەشت لەوانەیە تێبکات کە و کەسێ بەرامبەری دانیشتووە ئەبدەیتە شت دەزانی یاخود زانیاری پێەیە تە بۆیە گرنگە یعنی قۆناغی ماستەر یاخود لە قۆناغی دکتۆرە یعنی ئەو دکتۆرە بە ڕێزانەی یاخود ئەو پرۆفیسۆرە بە ڕێزانەی کە دەڕۆن دەرس دەڵێنەوە بەڕاستی دەبی باش خۆیان مادی بکەن بۆ ئەوەی ینی زانیاری وا ئامادە بکەن لەگەڵ ئەو پەرەسەندنە ئەو پێشکەوتنە خێرا زانستی ئێستادا بگونجێت بەڕاستی ناکرێتەوە بڕی باسی شتانێک بکەیت کە مەسەەن پ ساڵ پێش ئێستا بێت دەکرێت وەکو مێژوو ئەوانە باز بکرێت بەڵام لە کۆتایی سیمستەرەکە دەبێت بەسەرەن تۆ بای ئەوەندە ئەبدەیت بی کە تەلەبەکانت فێر بکەیت کەوشتانە ئێستا ئەوە نوێترین توێژینەوەکانە لەو سەرچاو باوەڕپێکراوانە حتا دەێ بە چاوێکی ڕخنەکرانەوە فێریان کەی سەیری توێژینەوە زانستەکانی شوێن چکە مەرز نییە هەر شتێک توێژینەوەی زانستی بوو لە گۆڤارەی عالمی بڵاوکراوە ڕاستبی حیت مەرز نییە چەندان نمونەمان هەیە کە لە لە ڤیددیوی دواتر باسی دەکەم پرۆفسۆرمان هەیە یان لە مانگی ڕابردوو یەک دوو حاڵەتی ئەوها ڕوویدایە پرۆفسۆرمانەیە لە زانکۆی ستانفۆرد لە ئەمریکا چەندان ساڵە پرۆفیسۆر لە تۆپ جێرناڵەکان توێژنەوەی بڵا کوردیتەوە دەرچووە کە دەیتا ئەنەڵایزەکانی ساختە کردووە زانکۆی هارڤرد بە هەمان شێوە لە ئەڵمانیا زانکۆمان هەیە پرۆفسۆرمان هەیە بۆیە دەبێت تۆ بە چاوەکی ڕخنەگرانەوە سەیری بکەی سەیری دەیتایەکەی بکەی سەیری ئەنەلایزەکەی بکەی هەر شتەکت کە دیت و هەڵا بوو بۆەوە یەکسەر ڕاستە خۆ ئەکسپتی نەکەی بهینی هەڵی سنگەنی بزانی وایە دەگونجێت پشبەستە بە توێژینەوە بە سەرچاوی ترەوە و تا دوایی چکەوە ئەین تۆ لەمە دو کە دەبی بە توێژەر یاخود دەبی بە ساینتیست یاخود دەبی بە زانە لەو بارەی خۆتدا دەبیە خەبیت لەو بارەی خۆتدا ناکرێت زانیارەکان تۆ وەکو کەسێکی ئاسایی بی دەربارەی ئەو بابەتی کە تۆ ماستەر یاخود دکتۆرات لێ وەرگتووە بۆ هیوادارم یعنی هەم مامۆستاکان یاخود سەرپەرشتیارەکان و هەمیش فێرخوازە بە ڕێزەکان یعنی ئەو هەلا زێرنێ لە دەست خۆیان نەدەن و بەڕاستی ئامانجیان ئەوە بی کە فێر دەبن ورد بن لە نووسین و لە لەو زانیارانی کە دانەوەی بەدەستیان بینن چونکە بەشێکی زۆر لەو زانیارانی ئێستا بە تایبەتە گەرتۆ بە شێوێکی زۆر پشت بە چاجیBT و یاخود ئەو چات بۆتانی ئێستا دەبەستیت بەڕاستی ناکرێت لەبەرەوەی بەشێکی زۆریان سەرچاوی زانستیان لەگەڵ نییە لەوانەیە زانیاریەکان ڕاست بن بەڵام تۆ کاتێک کە توێژینەوەی زانستی دەنووسی یاخود کە شتێک دەنووسی دەوی سەرچاوی ئەو زانیاریانەش بنووسی کەمیا زۆر مەگەرەوەی کە تاقیکردنەوەیکی زانستی بی ئەکسپریمنت شتەکان تۆ بۆ خۆت بەدەستی خۆت بیکەی و ڕیپۆرتی بکەیت دەربارەی ئەوەی کە دەشگەنە قۆناغی توێژینەوە و بەحس بە تایبەتی بۆ ئەوانەی کە خوێندنی ماستەر یاخود دکتۆرا دەکەن دووپاتی دەکەمەوە ئەوانیش وەکو چۆن لە قۆناغی چارەکان پێیسە تۆ هەفتانە میتینگت هەبی ینی بەگوێری ئەو ئەو تایم تیبڵ ئەو سکێجوڵی کە دانراوە لەگەڵ مشریفەکانت بەڕاستی پێویستە توش هەفتانە ینی بەلایانی کەمەوە دوو هەفتە جارە پێویستە مشیفەکەت ئەتو ببینی مەگەمە تو توێژەرێکی زۆر زۆر باشبی زۆر زۆر سەرکەوتوبی ینی مانگی جارێک پێویست بک مشیفەکە ببینی لەبەرەوەی شتەکان بۆ خۆت بەشێکی زۆری هەمگایدی خۆت دەکەی ینی هەم ڕێنمایەکان بۆ خۆت دایدەنی بابەتێکە تۆ ینی توێژەرێکی تەواو تەواو سەر بەخۆی و زۆر پێویستت پێ نیە لەو حاڵەتەشدا هەر پێویستە ئەبدەیتی ینی سەرپەرشتیارەکەت بکەیەوە بەڵام بە شوێکی گشتی ینی هەفتانە تۆ پێویستە مشریفەکەت ببینی و گرنگیش ئەو کەسێک کە دەبتە مشریفت بەڕاستی لەو بابەتەی کە دیاری کراوە شتێک بزانانی یاخود خەبیر بی یاخود توێژینەوەی زانستی لەسەر ئەو بابەتە لەسەر ئەو بابەتە کردبی چوە بەڕاستی گوناحە

شایانی شەهادەکە و بەهۆی شەهادەکەش تۆ دوو ڕۆژی کە ئەگەر مەعاشەکە زیاد دەکا ئەگەر پارەیتر لە شوێنی تر بەدەست دێنی بەهۆی لە قەفتەوە بۆ هە شتێکی ترەوە ئەوە قیامەتی خۆت لەبیر بی بەڕاستی وەگەر یەکەکیشی حساب لە بۆ قیامەتی خۆت ناکەی ئەوە یترەو کاتە هەر شتێک دەکەی بیکە بەڵام ئەگەر قیامەتی خۆت لە بیرە و حساب لە بۆ قیامەت دەکەی ئەوە ئەگەر تو مامۆستای سەرپەرشتیاری بە ڕاستی دەبی زانستەکی ڕێک و پێک و حەقیقی و ڕاست بدەی بە تەلەبەکانت تەلەبەی ماستەر یا دکتۆرایە ئەوکە توش کە تەلەبەی ماستەر یا دکتۆرای بە ڕاستی دەبی بای ئەوەندە خۆت مادی بکەی کە شایانی شەهادەکەت بی چاوت لەوەی نەبی کە لە کۆتاییەکەی داوەڵا من دیستینکشنم پێ بدرێت کاکە من جێی جدەنەکم پێ بدرێت ئیتر تەواو ئەنی بەداخەوە ئێستا لە زانکۆکانی کوردستانیش ئەوانێک کە دەستنە مناقەشە ینی زۆربەی زۆریان ڤێری گود و ئەکسلنت و ممتاز و نازام تیۆشتانیان دەدرێت و کە سەیری ناوەڕۆکەکانی شان دەکرێت بەڕاستی شایانی و پلێنینە من ینی شتاندنی بۆ ناکەم لێرە و لەوێ دەبینی کە توێژینەوە ئەنی کە نامی ماستەر یاخود نامی دکتۆرا هەیە بەڕاستی لە ئاستی زانکۆ جیهانیەکان و هیچی کەمتر نییە لەوە بەڵام بە شێوکی گشتی کە سیر دەکەی ینی دەڕۆی هەندێک شتی زۆر زۆر وازح یعنی دیارە کە نەقسی هەیە ئەو نامی ماستەر ئەو نامی دکتۆرایە و بەهۆی ئەو نەقسانەوە تو ناکرێ هەر نەک جێ جدەن هەر گوریش ینی باشەش بدەی لەبەرەوەی ئەوە شتێکی وایە بەسەر مشتیفەکەیدا تێپەڕە بەسەر تەلەبەکەشدا تێپەڕە ئەگەر ئەو دوانە نەزانن پێویستە ینی هەردووچیان بەخۆیان دابچنەوە جگە لە ماینەر کۆڕکشن یان میجر کۆڕکشن یان دەبی بۆی وە تۆ غەدریشان لێ ناکەی بەڕاستی دەڵێک کاکە و ناکە شتەکان تۆ شتانت نەزانێت کە شتانت نەزانێ و شتانت نەکردە بۆی پێویستە بڕۆی دووبارە بۆ شتانەدا بڕۆیەوە ئیشانە بکەیەوە بێەوە مناقەشە بکرێەوە وشتێکی عیبیش نییە بەڕاستی ئەوە چکە تو ئیشی ئەوانەی کە دێن مناقەشەی ماستەر و دکتۆرا دەکەن چیە بەڕاستی شەکەیان ئەوەیە بێن ئەو ئەو نامی ماستەر دکتۆریانە بەڕێک و پێشی بخونەوە لەو شوێنانەی کە ئیشێکی باش کراوە دەست خۆشیان لێ بکەن لەو شوێنانی کەم و کورتی تێدایە چاچی بکەن و لەو شوێنانەشی کە هەڵەی زەق و کەم و کورتەکە بای ئەوەندەی دووبارە ئیشەکە بکرێتەوە یا پێداچوونی پێدا بکرێتەوە ڕێکۆمەندی ئەو شتانە بکەنەوە نەگەوەی وڵا دکتۆر فلان کەس تەلبەی هەیە و ئەمش تەلبم هەیە و تۆ وەرە تەلبەکەی من ئیمتیازی بدەوە ئەمش تەلبەکەی تو ئیمتیازی دەدەمەوی تر هەردووکمان بەیەکەوە دەڕۆین و تەرتیبی دەکەین و وەجبەی دابێشەر هەماش ئەوە گەر ئەو شانە دەکەن بەڕاستی یەکەم تەلەبەکە نابی قوبولی بکات چوەکە تەلەبەکە هەست بە شتێکی ئەو هاوکە قوبولی بکە بەڕاستی وەکو پێموتی شەهادەکەی تۆ بزانە بناغەکەی گەندڵیە ئەوە خاڵی یەک خاڵی دوو بەڕاستی ئەگەر ئەتوو تەلب ئەگەر ئەتوو دکتۆری سەرپەرشتیاری یاخود پرۆفیسۆری ئەو ئیشانە دەکەیت ئەوە بزانە ئەتوش بە هەمان شێوە خیانەت دەکەی لە تەلەبەکەت خیانەت دەکەی لە بەخشینی ئەوڵا ئەو ئەو شەهادەیە بە تەلەبەکانی خۆت و بەڕاستی ئەگەر ئەو ئیشە ئەو شانە دیاری شانی ناو کوردستانی خۆمان کە زۆر بەربڵاوە جا هیوادارم ئەوە وەبیر هینانەوەیەک بی بۆی لەمە دووە ئەو بەج بە تازەی ماستەر بەرە قوڵ یشتانە نەکەن ڕاستی و قوڵش نەکەن ئەگەر مشریفەشیان هەیە بەڕاستی بەس دایانەوە بەڕێ بکات یا زانیاری باشی نییە هەز دەکەم پرۆگرێس نییە هیچ عیبی تێدا نیە بڵێ من هیچ سفادە لە تو ناکەم ینی من تەڵەبم فەرمولی بکانە کێشم هەیە دەچم دەخونمەوە هیچ شتێک نەکراوە ئەتو هاتی پۆپۆزڵەکە دانە ئەوستراکتەکە دانە پۆپۆزڵەکە دانە گوتی ئەو ئیشەکەی ئەو های ئەو های ئەو های فەرمەمی هەموو خاڵانم تێدایە ئامادەم دەخوێنمەوە توێژینەوە نێوانەیە گەیشتمە بن بەست ئامۆژگاری چیە وانە جا بۆ بەڕاستی هیوادارم ئەو خاڵانە لە پێشتا بگرن بە تایبەتیوانی کە تەلبەی دکتۆران ئەوانەی کە تەلبەی ماستەرن و ئینشاءله خی گەورە پشت و پەنای هەموو لایەکتان دەبی و ئینشاءله ئەو بەزبێت تازەی ماستەر و دکتۆرە و ئەوانەشی کە ئێستا قۆناغی چوارن هەوڵەکی باش بدەن بۆ ئەوەی دانابڕێن لەو تەوشمە زانستیایی ئێستا کە